Ke bolela ka thuto, ke bolela ka... Eh, ka gone ka mokgwa ke gona ge re gorega mo sekolong sa Makgopela High School se se le mo sekiming mo districting ya Mopane. Ba lakatsa re napile re tsene mo sekolong sa Makgopela high school mo motseng wa sekimeng mo pane district mo e leng gore tlo bontšha baithuti movi wa go ipitlatseng o mongwadi wa gona e le go nna papa gora maranka moga jannese mogotale tichere wa ga maposo wa paneng hai jwale ra ba tsena jwale
re dile sebaka se ke le dumedise ka moka lena baithuti ba mphatswa maramatlong ngwang wa ketetlodi masomepedi nne bao ba tsena sekolong se sephamo sa makgopele le sekolong sa kolotsi na le barutiši ba rena mola morago wa tswa sekolong sa mokutlo bomme monyaosi le mme makwala so re na le baeng ba rena baeng ba letšatši ke mongwali wa puku ya o iphitletseng ye re di yona ka paper two ke morena lesiba tšheremafoso ke monnolwae mmogo. Namile ra ba le motšweletši mogolo wa tiragatšo ya rena ya o iphihletseng yeo e bonalago mola thelebišeneng ke mogau

Ke tsamaya le Mrao Maredi jwale ka letšatši ba mo introducitše, gomme bobedi ba rena re tšwa go Lenyokgo Trading and Project, re tšwa go Mrao Production ebile re tšwa go Chari Wonder. Tina ka movie wa rena wa o ipitletšeng movie wo o dirilwego eh, o lebeletše Pukwana ye le e balang ka mo sekolong ya o ipitletšeng. Um mmupi wo o sepetse leeto le letelele kudu o thwe o thomile e le puku wa ba eh, tirago tša seyalemoya gape gape wa ba wa no ba fela um sengwalwa sa go tsenela diphadišano le komsu ke mmupi ka boona

Pele ke beng ke rata go leboisa Mister Mohau, Maredi le Tichere Maphosa. Le re šusitše ka maatla ka lebaka la padi ye wen e bile re tlo kgona go gopola re ka se ka lebala ka lebaka la gore ke movie so re ka se ka lebala ene re tshepa gore re tlo phasa ka di-level seven ka emene re malatši ba bile ka lebaka la gore re ka se ka lebala ke lebo Thola!
a ka le dumedisa ka leina ke la sebe phetole from bolotsi secondary ya school um re tlile moe lebaka o tlo bona yona fimo ya o ipitetseng ra tla o leboa kudu re leboa o tlo thaba phosa le team ka boka ya bona um ba re thusitse kudu gona bjale re na le tumelo ya re ile ngwala and re ile go phasa ka ge re bone ebile re kwešišitše re botsise dipotsišo re humane

dirudile gore ka mora story se boeng character ya ya makunela gore ke monna wa ngame yo lore a kgathalele ngwana wa e lore ke re ke ribone le ntho leo

Re rebeletše tiragatšo goba seswantšho sa go tšwelela thelebišeneng sa go iphutletšeng ye e lego papadi ya seyalemoya re ithuta ka yona ebile re ongola tlhatlhobo tšatšing la gosasa pele ke lemoge le gore bana ba ithuša bokaone ba e lebeletše thelebišeneng ebile ke dumela gore ba e leng mpha dipolo tše di botse ka kotareng ya bobedi ke tloa ke na le tshepo le kgolofelentšhe le gore le ba ba sa kwešinkere bala le ba se kgone go bala ba kgoditše molaetša wa padi ka moka ya leboga
ke morutiši wa sepedi o tswa sekolong sa bolotse secondary school uh, mr molokwane ml ya ke kwa ke thabile kudu ka ge re tlisitše bana ba rena mo o tla ithuta ka yona buku ya o iphitletse ene ebile ba ba emetše gore ba ba ngwale ka yona go sasa ya ra gore ka mokgwa ba e bonego ke kwa ke thabile gore ba ile o yo e phasa ya leboa